Eý, sen agent nol nol sen bilen. Adyňy börde özüňe çykar ossa, addykat etseňä şu ýerden. Azamat gir indi, zapros kovarowa. Ýok, öçürmedim men. E, nime hal özünden öz özünden özü öçdi. Şoň üçin aýda otman astazdan girip, giriň bar dotman.

Ýag görkezse görkezsin bara baba indi bizeriň ed oturan ýalňyş elimize görkezsin bara baba indi bizeriň Sizleriň ýüzüňizden boldy Sizleriň başyňyzdan boldy öňler ýol nime bolsa hem bir on dereje açykdy e bu namartyň gepi bara bu pisimistiň gepi bu

Bir sus sus wagşy girmäýiniň. Mundakam pikiriň aýdandan bara aýtmaganyň ýagşy bara.
Hatyndan hem beter bara ýene şu pikiri aýdan adam bara çykyp hatyndan hem beter bara şu oturyp şu nomartlygyny görkezenden.

Araplary örnek aldylar. Araplaryň jany mäşem Araplaryň haýry ýok diýmäýki jan jan izleýinler. Arap bahary näme? Merdan seniň sesiň kesilip Görüm otyr.
Dünki efir men sokmadym. Alo. Arap bahary diýip bir zat bar.

we iki müň on dörtde men uniwersiteti gazanyp birinji ýylym podkursdy uniwersitet taýynyk ýörite taýynlanyp gördüm.
Bir müň doktor moderatorlar sizleri ýa bara deport edip soň kaýdyp çykarman sizleri moderator edip bara işiňizi etmeseňiz.
Hawa şu moderatorlar gaýrat ediň şu ýerdäki ýene bu süplikleri aýryňlar o şunaka bir ştangistleri. Boldy boldy watan üçin gaýrat et dogan dogan gaýrat et sögünmäli haýyş bara.
Indi iki Ýok, bolýar.
sen şurada lişni seniň hem psihologiýaňy garyşdyrarlar, bizleriň hem Ýok, ýok, men şonuň üçin bar, men şonuň üçin üns berme, şoň üçin aýdaman, sen hem sögün oturman dogan haýyş. Ýok, sıkıntı ýok. Doktor dogan do- Ee, dowam et dogan, bagyşlarsyň seni böldük-de. Ýok, problem däl.
E, 2014-de üniwersiteti gazandym, Kocaeli üniwersitetinden. E, şo wagt men Türkmenistana gitjekdim, tomusda gazanansoň, tom- bolsa gidip geljekdim we öz ekran diýen zat nämedi? Sen şuny ýa şuny eden üçin, ýagny şo podkursa gidip soň uniwersitete geçen üçin diýä, aňyrda problem ýaşatýarlar diýä. Sebäbi meniň bir garyndaşym şo problemany ýaşapdyr, aňyrda giden wagty öýermejek boldular. Biz däl gitseler eýtdi beýtdi gaýtdy-da ýene-de. We sen gaýdyp bilmersiň diýip meni yzyma getirtmedi. We şondan bäri men şu ýerde Türkiýede. Soň uniwersiteti üýtgetdim, başga bölüm üçin üýtgetdim, ikinji ikinji üýtgedişim bu. E, üç gün ondan soň näme bolýar? Wapşe gidip gelme diýýärler. Wapşe gelme hiç gidilmeýär.
Moderator etdim onda. 10% gidip gelmeýär. Okuwçylar näçe gidip gelmeýär? Men şoňa haýran onda. 10%. 10%-iň içinde okuwçylar näçe problem ýaşaýar? Näme üçin? E, her her hili bahanalar gözlenýär okuwçylar üçin. Ýa-da iş adamlary üçin bahanalar gözlenýär, biznesmenler üçin bahanalar gözlenýär. Akyň girip çykylýan okuw Ýöne wizat gitsen ýa. Ýa-da göç göýermejek bolup, o sen dokumentleň polny bolsa-da, başga bir bahana tapyp goýberýärler. Ýani ol bahana. Häzir meselem aktiwistlerden ýaňa bolan bolsa diýsin. Çyksyn efire, efire diýýän, çyksyn habarlara diýsin. Aktiwistler bar, naşyny ýazyp, şuňa problem bar. Şonuň üçin men o ýoly ýapdym diýsin. Diýilmeýär. Näme üçin özi gowy bilýär o. diýilmejegini. Sebäbi diýen zady öz bagşyna belallygy bolýar ýa göni öz-özüni açyk görýär. Ana, men erbet zat etýän, erbet zat edýänim üçin bular aýaklanýar. Men şonuň üçin şular girmesin, girmesin diýip, aeroport ýapdym diýilmeýär. Diýilmeýär.
Azamatly adamlar gelensoň da bizlerden görjek bolar. Sizler üýjüňizlerden kapatdy diýip. Bizler üýjümizden kapadan bolsak, Göti bar bolsa aýtsyn şony. Götüni aýranlar ha. Daşa pas olsaň.
Apo moderator gaýrat et şu ýerde huýranyma gulak edip zyňsana gaýrat et. Şu jelebaý ur şu ýerden o. Watan jan dogam bara jan dogam la haýyş senden. Nirden oýny da aýyrsyn. Ýa meýli gaýrat et dogam şony bir lübezni bir aýtsa bolada efir efir bara Minus getrosdan sen efire efire bar minus getrosdan bilen sam şonu. Hay şunda onda şunu aýdaman jan dogan giren wagty bar giren wagty bir biçi biraz maz bir normalny gepleşeli sögünme.
Ýani indi indi eger burada düzeltjek bolsa indi şu wagt halkyň elinde ýani bir supermene garaşmak gerek ýok supermen gelmeýä halkyň özi supermen bolmaly.
Neme kak ýotam Gülşat men seni alsam baraý sen bu watan üçin bile bir hyrtma kekirdek bolasla koýguç almaýynda. Alma sen git dana watan Buyam ýanmasyn senem ýanma. Hawa Gülşat sen git dana o konsulstwanyň patinkelerini ýuw ütülerini kyrp ber. Özüň bile sen etmeli işiňi. Ýa-da men size şuny ýabragam düşündireýinmi?

Ýa watan üçin ýa-da meňlere gürleşer ol. Ol, Eee, ol. Şu wagt meselem aeroportlar ýapyk-a, bilýäňizmi? Şu aeroportlar ýapyk bolansoň näçe pul ýitirýän bilýäňmi Türkmenistan? Hiç kim hasaplap bilmeýär. Näme üçin hasaplanokka sebäbi eee, zat gözlänoklar, internete girip näçe pul ýitirýänini görenoklar ýa-da Türkmenistan samolýody boş gelip gitmesi ýa-da gelip-de başga ül eee, döwlete gonmasy, şu aeroportda gonan wagty eýýäm şu samolýotda näçe pul kesilýär, näme üçin? Tehnilişik zatlaryna seredilýär, benzin doldurylýar ýa-da başga zatlaryna seredilýär. Şol zatlar üçin pul töledýär. Ýöne şu pullar nireden çykýar? Türkmenistanyň bahryndan. Türkmenistanyň aeroportlary ýapyk-a. Başga samolýotlar gelip gonup bilenok. Gonmasa-da o taýy pul gelenok. Aeroportdan gowy pullar gitýär. Gowy pullaram gelýär. Näme üçin açanok? Başga samolýotlar näme üçin näleýin, gonup uçup gidenok ýa-da başga döwletleriň samolýotlary näme üçin gelenok? Pul gazanmaly-a, dogry dälmi? Gazanjak bolsa açsyn ana. Näme bahanasy bar? Başga döwletler ana ukol-ukol diýip berdiler-ä. Açsyn ukol, ukolla diýdiň an sputnik bar diýdi. Açmaýar. Iki doz waksina diýdi. Aç da. Açmaýar. Конечно.
Yani her ýyl bahana salsa oňa jogap tapyp bolýar. Her ýyl bahana salsa. Ýöne şuny ýaly da Türkmenistan aeroport ýapyk ýapyk boldugyça Türkmenistan şo ýerden pul ýitirýändir. Ýapyk boldugyça pul ýitirýändir. Daşy samolet Türkiýä ýa-da başga döwlete gidende şo taýdan ýene pul ýitirýändir. gazanýan pulunyň iki esse bolubam ýitgändir şo pul. Internete giriň bir serediň bahalaryna näçe e samolýodyňyz bahasyna görä üýtgändir seredilýän tehnikalaryna zatlaryna görä üýtgändir bahalar. Dobra geçiň. Ýöne alt dä şony aýdaýyn. Dogry dogry diýýäň. Şu nasl aňladym sana normal biz çykdygymyzda norm ýagny on ýyl on beş ýyl ýyldyr da

Türkmenistana meselem samolýot gitdiler, näçe pul gitdi, näçe pul girýär, hiç kim interesowat edenok we o pul raýatyň pul jübüsinden çykandyr o pul. Yani sen bu alanda kesilýär şekilli. Dogry, dogry. Aýsyn gepleşesler ey Azamat bilen. Me, e, Watan üçin sen gepleşsek, men gepleşeýin.

Ýene mi çykdy? Durun be sen doktor sen kalsaňa nime watan üçin sen çyk dogan onda.
Okey ben çykaýyn. Ama meni şo bilen almagy unutma tamam.
Men men hem köp oturman bara sen şular alyp men hem çykamam men hem owa kelle awratan bara.
E bolýa dostum gör bakalım. Boldy boldy ha. Doktor bey.
Buyurun buyurun. A, alýom men, alýom. Gelsin hany. Gürleşip göreli. Oň düşünjeli. Salam aleykum.
Gaýtadan. Wa aleyküm essalam giç ýagşy. Jan saglyklar oňatmy? Allaha döneýin.
Senden oňatmy dogtur?
Şükür ýaman dä. Inşallah gowy günlerim bolar. Indi şurada sen diýipdiňä on prosent dol dämi? Hawa. Indi men näme üçin iki müň on üçden bäri gidip bilemok onda on prosent bolsa? Näme üçin maşgalam gelmediýä? Näme üçin gelmediýäniň sebäplerini hem aýdyp bereýin. Türkmenistanda seni goýbermeýärler. Näme üçin uniwersiteti üýtgetdiň? Olaň özleri aýdany. Ardaky migrasiýa zadyň özleri aýdany. Gidip migrasiýa soradylar bu zatlara. Gaýt çapat problem ýaşamasyn diýip. Aýdan zatlary şo. Men student dokumentlary hem düzgün. Näme üçin ýa problem berişen?

Aň eşitsem özüme atça etem. Raboçi yüzem bay gidip gelýärin. Gidip gelýär. Raboçi yüzem. Awa, sen raboçi menen studentski durda, men dokumentim zatamam. Men şu gidip gelýärin. Raboçi yüz abışny iş vizası men çalışmaýyz.
Onu gidip gelýärin. Onu studentler şu taýda dyklyk almalyň da. Studentler bak, men studentlere näme diýdim? %10 diýdim, gidip gelýärdik diýdim. Men %100

Ýüzde togsan näçe gidip geldi bilen wagt. Sen soraňa bir dursaňda atwiçat etsemda bir bir minut bolsa dursaňda diňleseňda. Sen student gidip gelmediň dogry dämi? Senki ýaly müňlerçe student gelmedi. Onda bilýär.
Köp oturma men hem atwiçada bir on on beş minut oturamyn soň kapadaman watandaşlar.
Men ýene aýtýan men dört dörtlük diýmedim men. Ýa pizdel diýmedim men. Aha. Ýa orada odur budur diýmedim. Men näme Hawa. diýdim? Men özüm adymdan gürledim. Öz adymdan. Men diýdim näme diýdim? Bratok da bardy. Men kakam dedim. Kesel boldy, gidip gelip görübilemok diýdim.
Şoňa kim Etýän men günäkär öz diýende adymdan. sen aktiwistler günäkär Ol sen- bolsan, dogrumy? Şu wagtam gidip bilýän, şu wagtam gidip gitsem yzyma bırakmaýar. Näme üçin ýa yzyma gönderenok, bu yzyma ugradanoklar meni. Näme üçin?
Näme üçin orta nimemiş orta aktiwistler çykdy şonuň üçin seni sap bizler dogrymy. Tink mitingiň ýüzünden başga nämäň ýüzünden. Mitingiler ýüzündenmi.
Hä.
Onda.
Gadurkany. Brat.
Bizleriň bu söz hakymyz emesmi söz azatlygymyz bizler aýry bilimizmi ulanyp ulanmaga hakymyz ýokmy onda.
Saňa hakkyň ýok diýip.
Ine sen şu ýerde, ine şu ýerde diktaturany goldap oturanyňy sen şu ýerde subut ederisdan Azamat, bilesenmi?
Aman al. Men saňa hakkyň ýok demedim brat. Azamat bir minut.
Meýli, ine sizler ýüzüňizden. Men şuny aýtjak boldum.
Maňa gara, bize söz azatlygymyzy kullanmaga hakkymyz ýok-da. Şony iki tek manada aýt ussat sen gepiň şoňa bar otyr. Ýok ýok sen ýalňyş düşünme gara men şuny aýtjak bolupman ýa sen çykyş et ussat et ussat et ussat et men hem za diýmän keşke ýollar açylsa gidip gelsem men hem spokoýno men hem likt özümiň adymdan geplemän gidip gelsem men hiç kim tarabam aktiwistler tarabam diktator tarabam başga tarabam. Dogan

Hiç kimi ugradam ýok. Hiç kimi. Bolýa. Indi, indi saňa şunýa soragym bar. Meň uniwersitetmden birnäçe kişi gitdi Türkmenistana. Bu, e, bu, e, miting zat bolmadan öň, ýanwaryň başynda gitdi. Olam Erasmus gazandy. Miting iki-üç ýyldan bäri bar.
Ýok, miting iki-üç ýyldan bäri däl. Ol pandemiýanyň başynda ýapyldy ýollar. Onda şonda näme boldy, aýdaýyn men saňa. Bu miting başlamandy o wagt, ýanwarda başlamandy, ýanwaryň başynda başlamandy, men saňa aýdaýyn. We o näme boldy? Eee, Polşany, Polşada Erasmus gazandy we gitmäzden öň öýe barkaýdaýyn, Türkmenistana barkaýdaýyn diýip gitdi. Ýanwaryň başynda ekzamenleri dyndyryp gitdi. Agy, agy san sapaklary bardy, gitdi. We yzyna gaýdyp bilmedi. Şu wagt ikinji ýyly. Ikinji ýyl dyndy eýýäm, üçünji ýyla geçdi. Näme üçin yzyna gaýdylmady? Şo wagt gaýtjakdy. Erasmusa oýnarkäň wagty ýokdy. Bir on gün ýaly galyp gaýtjakdy. Gaýdylmady. Näme üçin? Ýollar ýapyk. Näme üçin iberilmedi? Okuwçy, dokumentarym zadam bar. Polşa gazanan zady dokumentarym bar. Näme üçin gelinmedi? Häzirem gelinmedi. Sen diýýäň-ä, on projen ýok, şun ýaly ýok, miting diýýäň. O miting başlamanda o wagt. Iki müň ýigrimide başlamandy miting, iki müň ýigrimide ýanwaryň, iki müň ýigrimiň başynda başlamandy.

Islendik wagty girip islendik wagty çükebilim bize? Näme üçin bize girjek wagty rugsat almaly çykjak wagty pul berip çykmaly näme üçin bize swobodny demokratik diýe diýen ýurduň şoniki tek bolmalymy? Islendik wagtyň girip islendik wagty çyky bilmejek bolsaň demokratik diýen ýurduň şoniki tek bolmalymy? Tamam men kara ýene aýdotman men

Mail-mail dogan Azamat kara ine şurda iki üç tek garaşyp oturan adam bar şolar hem mail alyna hoşmy soň başga wagt sen hem alawer.
Tamam. Mail sag bol dogan ýagşy.
Ýagşy bol.
Aha.
Başga girse kalsa menem çykaýyn bro. Bar bar oba şu ýerde nime watan üçin bir de Merýem oba bar şony hem alyň soň şo bilen efir. Watan ili watan üçin hem almalydyr watan üçin ikimiz bir de. Ine alaman hazır doktor.
Şu
Aha watan üçin bilen ikimiziň pikirimiz bileje da. Ine bize Kiprda.
Nime doganjan haýyş. Kiprdakiler. Efire giren wagty bir mos Merýem oba. Efire giren wagt söyleye gireli dogan. What?
Meryem apa buýruň.
Biz ine Kiprdakiler kaçandan beri gidenleri izine kaýbermen başlady. Sen bilesen men taza 3 ýyl boldy gelmeme neçe ýyldan beri. Hawa.
Eee sizler bilesiler bu zatlary. Nime üçin ede oturan şo zatlary nime üçin ede oturan.

Dogan gaýrat et bara haýyş senden bara sögünmäli daýy. Ýok ýok bir minut bir minut al şuny. Al şuny wah men şunak adama köpden bäri karaş otandym. Ine karaşdan bolsan geldim menem onda.

Hökmädiň bespredjelligini sen özüň prekrasny bileseň dogrymy bolmasa keýpine kipra gelme gelenemes sen. Kiprem özümi gelişdirmek üçin geldim. Malades, a nime üçin sen ýurduň abadan bolsa ör-de gelişdirmediňa? Ýurdumda şu maşynlar ýok bolany üçin gelişdirmedim, ýurdum bu kadar emez boldugy üçin gelişdirdim. Haý, sag bol-a janyňa döneýin seniň.
Tamam, soň?
Nime,
Hawa, soň aktiwistlar gün äkärde ýoluň ýapyklygyna da. Ýurduň ýurdunda şu maşynlar ýok bolany üçin geldim-de şu ýerde oňaratma şu maşynlary.
Hä, maşynlar ýok, sen maşyn oňarmaga geldiň ýani.
Hawa, şu maşynlar şu ýerdeki oňarda maşynlar ýok bolany üçin geldim.
Maladdes-eý, sen brat zor adam ekeniň. Indi bir minut dostum.
Sen indi gör otupsan

Meniň nik mitinge çykjak niýetim ýok. Näme üçin? Men saňa çykdyň degem ýok. Sen näme üçin protiw çykmadyň şo güni? He? Men näme üçin protiw çykýan?
Hazir taşakçylar ýola düşdi.
Senem çykdyňmy? Ili saňa hem bir zat ara bir şey etdilermi?
Kim maňa bir şey etdiler? Ýa geçireseň, bäri geplet. Gepiňe biraz

Sen özüň gelip bör deblet ikide osurak türküň başyny oňar berip suky puluny alyp günüm ýagşy dep oturma bör deblet kynalyp ýören halkymyz bar özüň göreňokmy. Gara puluň razgowyryny etmediň pahody. Gara puluň razgowyny sen edipsiň demek sen günüm görüp bilmiň gelip sen böre.
Meniň günüm gül tek meniň ýolumy ýapdyňyz gara pyslardyň derdine ýol ýapyp degen. Başaryp bilmiň gelip sen da.

Elimde tutup durupman bar-a. Bu günlükçe Bu günlükçe boldy edeli indi watandaşlar. Aga günüz işlimiz gijäm efirde otursak bekar adam bekar adam ýokda şoň üçin sizlerem bir ýagdaýa düşüniňler. Näme Alp Arslan aga men efir kapatjak olup otupman. Gymmat watandaşlaryň aýtjaklary bar bolsa aýdyşyň gepleşiň hawa soň efiram açamyz her gün ýarym sagat bir sagat normalny. Meni gep meni gepletmediňä bu gün wapşe bagtyýar. Salamaleýkum a. Gepletdiňä näçega galdyňa Alparslana. Aý gepläp gidip otyrsyň onsoň men ara gepe goşulmany halamok bir hiç Şeýle izin beren gowa, öyle emmäňiz bir ýerde şeýle üç ýol gepleseň düşünip bolanoga emmäň. Sabyr et hak söz diýer. Hak söz diýer. Bir bir bir bir birden gepleşseň boljak olam sabyr et. Abu Izza indi wagzal bolup gitýär bäri. Sabyr et. Çok yaşa. İnşallah çok yaşa. Hep beraber, hep beraber vatandaş.
Mutlu yaşalyň ýurdumyzda.
Salamaleýkim. Sen ýaňky azamada bir sözüm bar bolýan. Nara, azamat sen näme meň bilen işiň bolmasyn, meň özümi özüm çö Sen senem biz bilen işiň bolmasyn, waý doganjan. Öz aladaň etde gezde ýör, näme işiň bar? Halk bilen. Sen gowja, gowja liçeni al sen nara gitdi, şe beter. Gaçjaň sen. Ýok ýok agam prosto howa almaşykda allergiýam bar şon ýaly näme da. Allergiýa bar allergiýa mende de bar.
Azamat sen neme pikir tutsan ýa Azamata aýda otman sen neme pikir tutsan bu maksat bu mümkinçilik etmän Türkmenistany ýagşylap mäkem maktak maktak börde bizleri ýamanlap Soň Nariýa baryp Nikoýa ýaşydy, ine Türkmenistana gidedi. Oň uçaryň ýanyna bardan yzyna gaýdyp geldi dip, sen oňamy stolica dursa öýüňe gitmek üçin alada edip. A o ýam baryp Grip emez watandaşlar, alergiýa alergiýa. O o gitse ýam baryp onuň ýeri tolko owadan depe. Maksadyň ýeri. Sen oňa strimica etme.

Şonuň düşünjesi şonuň iki hektar. Düşündiňiz?
Men onu düşünjesine näme etjegime, dil ýetirjegime, bu slaboumny zat diýjegime, Türkçe Dadnaryny göremezdi. Watan üçin sen onda söýüp, buňa gyjynyp, onuň bilen görüşip bir zatlar ýapjak bolup oturma, oňa barybir näme iş etseňem düşündirip bilmeýsäň o azamat diýen beçe. Şu uýam şoňkidäki programmany beçe o skore wsýo.

ýoly. Ýoly pandemiýa ýapdy. Bula hiç kimem günä keremez öňe. Toka hazir bu ýapyk bolan toka bir tarapdan plusy hem bar. Toka bir tarapdan minusy bar. Bize beçelerimiz görüp bilämiz ýok. Uzun hiç ýyldyr. A hmm. plus tarap Türkiýe ýerde Türkmenistany korutan. Türkmenistanyň nämesin wirus girmesin diýip. Onu uýam hakly diýip. Bize hem muňa privet diýip. Toka arada arada arada alyp gitmäldeni acil ýapyk otalyp.

Bu hem bir ýyl, bir ýyl, bir ýarym ýyl paşy bolaberdi şoňa hem. Ýok, bir ýok, una, ňa tazalykda karantina sokup, bazarlary gapadyp, gaýyşniň maşynda, gordyň içinde aýlanyp, watandaşlar, aýnalaryňyz, aýnalaryňyzy ýapyň, gapadyň, tozaň bar diýip, karoç, şon, şonuňky dek bir aýlanyp ýörenipdi, gaýyşnik maşynda, mersedesde. Şoňa hem bir iki-üç aý boldy.

Bir ýyl bolany ýok onuň o wideo çykanyna bir ýyl bolany ýok. Zat ýok tolka ina bu wirus ýok hiç kanaka korona ýok dep tolka u u razgowory bogup ýürüdi tolka ula girip u köçä çyk ýa dulňada maşynyňyza alyňlar dep kykyrp ýördi bir bir wideo gördüm maşynyňyza alyňlar dep Ýok şo aýnalaryňyzy kapadyňlar watandaşlar karoçe eee tozan zatlary bar dep. Tozan barmyş garoç kesel. Tozan keseli barmyş diýip garoç şony ikide gaýnanyp ýöränse. Baha.
Lad meniň aýtýan nime owa. Men aýdaýyn.
Men aýdaýyn onsoň çykjakka. Hä bolýa. Men gürläýin 2 minut. Bolýa.
Seredin wara şu efirler etmeli dogry etýäs. Ýöne şo bir gurruňda gadyr gymmat dogrymy? Şo bir gurruň şo bir zat şo çepekçiler. Biz indi herekede geçmeli. Indi herekede geçmesek bolanok indi. Bolmasa şu gürrüňi şeýdip otursak, ýene on ýyl, ýigrimi ýylam bolsa dowam edip gider oturarys. Bu şu zat şeýle aýlanyp durar, şu şu bolşuna durar bu. Üýtgemeýä. Şu ýüz näçe, iki ýüz näçe adam efire geler. Şu bolşundan hiç üýtgemeýäs. Biz diňe hereket etmeli indi. Hereket etmesek bolanok indi watandaşlar. Biz indi diňe efir etmeli, efir näl ýagdaýda etmeli. Günde eden herekedimizi biri-birimize gürrüň bermeli. Ine şu boldy, şu netije, netije görkezmeli indi. Halk, onam halk görkezmeli. O oppozisioner ondan-mundan garaşmaly däl hic kimizem. Her kim özi edip görkezmeli. Şony şeýdeliň, watandaşlar, indi şeýtmesek biz boldy, indi biz indi ýolam açylmaz, açylsa-da normalny açylmaýar, öňki ýaly, ýüz prosent. Hawa.
Girseň çykyp bilmersiň, çyksaň girip bilmersiň. Iki taraba-da pul berersiň, normalny gidip-gelip bilmersiň. Şonuň üçin gaýrat edeliň, Ýa. herekete başlalyň, herekete. Herekete başlamasak, bolanok.

U Dogry.
Bor beçilerim bilmem menem. Men ana Her kim şol- düşünjem şol watandaşlar. Men şony aýtjakdym hälden bäri girip aýtjak bolýan onda-da wagyr wagyr bolýansoň men şu wagyr wagyr bolsa goşulasamam berenok bir munt diýemde durmasalar gepläsimem berenok çykanym obar ýanyna lutçy bara. Şolar ýaly watandaşlar bir gaýrat edeliň hereket edeliň Alyhan zat gelmedi bu gün görünmedi. Alparslan, onuň çykmak üçin men seni tanamaly, sen meni tanamaly. Ha Bagtyýar tan. Hmm.
Bu hemmeýne zaten burada belli kim giredi, näme gürledi. Her kimiň gepinden belli kimiň kimligi. Bu uwereni bolanlar bar-a. Uwereni bolanlar bilen saklamaly, görüşmeli, belli bir ýer buluşmaly. Mundakine dur men sana sraz zaprosam iberin-de.

Hawa, ýazsynlar, habarlaşsynlar pyr mende. Ýok, bu ýerde çekjak, dawaý, men barjak diýip, soň yzynda ruşnigi çekip oturjak bolsaň, wapşe ýazybam oturmaňlar, çykybam oturmaňlar, gara. Indi şepekçileň neti şol, neti şu biziň wagtymyzy süýndürmek, aziz, aziz, aziz diýemi? Olara berlen neme şol, şol, şulary güýme, wagt wagt diňe boş wagt geçsin diýýäler. Agamlar şu taýda bir sany girjekler bar. Şolaram alaýyn dana men efiri kapadaýyn. Bolýa bolýa men alaýyn men şony aýtjakdym hälene. Bor sagamanja. Bolýa agam. Bolýa bolýa o zatlar bilen gepleşeris häzir. Prosta men işli adam bolandan soň beýdip iki satlap üç satlap oturyp bilmeýän efirde. Menem bolanyça nime diýmen giremen-de. Bolanyça efir edemen.

Miting gurmaly, guran adamy atmaly ýa öldürmeli degen ýeri ýok hiç ýerde. Ýa basmaly. Birini etmeli-de, birini prime, pa zakonu etmeli. Birini etmeli. Pa zakonu etseň seni hiç kim saklamydy hem, almydy hem dopustim. Birini etmeli, Tolka öziňkeni dabisem etmäle. Şony etminkä yza gaýtmaly däl. Ýok, bir gezek täze koneşn ne dobýoşsy. Bir gezegem çykmaly emes, iki gezek çykmaly, üç gezek çykmaly, tört gezek çykmaly. A soň ast-asta bolar bu rezultat. Bu birinji gezekde saňa rezultat görkezmidi bolmanda. Şony dabis etmäli däl. Bir gezek bolsun, beş gezek bolsun dabis etmäli. Şonuň ugruna çykdyňmy şu işiň, şony dabis etmäli däl.

Gijäňiz rahat bolsun. Ertir ertir hökman suratda habarlaşamyz, ertir hökman suratda efir açamyz. Watandaşlar durmak ýok. Oý kim Sizler dursaňyzlaram men şonda hem pir men efire çykyp durjak men. Maňa nemesi ýok onuň. Efir açyp durjak men. Şo hökmedi bara, şo hökmet pir meni tä dogry dogry dogry ýola salmasaklara salynça men hem durman.